Mert bol şahyr. Millet alsa kast edermiş şahyra. Ýüz kesdirip urarmyş mertebesine. Soň diýermiş bir-birine geň galyp. Bir zada boldy-how şonuň sesine. Şahyr halky bagşydan amanjakdyr. Bagşyň sazanda bor bolmasa şahyr. Hiç kesem-ä baky gelenok welin. Şahyrlar has irräk gidýärler ahyr. Yzynda galanlar ýaýkaşyp başyn, Ötäý-de diýerler men diýen wagty. Bu dünýede gara güne salanlar, Oňa o dünýede dilärler ýagty. Şahyra atana kän çeken eller. Ýetim galanjalyň syparlar başyn. Oňa awusyny kän pürkün diller. Hoş söz bilen köşeşdirler gardaşyn. Galamyňy goýaý, seňki bolanok, diýip, gysmat eden Mämmet Seýidi. Soňam yhlas edip, golgap, elewrap.

Täşli gurban näçe kitap ýazmaly. Çolaşmadyk bolsun nähak çoçgara. Paýda oraz entekler ýaşamalmydy. Bu gün giň eýwanda ýatlama ýazýan. Hökmürowan köşgüň öňki wekili. Saňa diýýän, nä günlere düşerdiň.

Hawa ol seň diý diýeniňi diýmedi. Seniň diýme diýeniňi diýdi ol. Gypynç etmän ýaýaplaman ýaşady. Jandan beter erkinligi söýdi ol. Sizem onuň ganatlaryn tüýtmeläp, ýelekden dolduryp bekremäň ýolun. Iň soňky adresiniň dykyny eltip, Şeýdip deň etdiňiz oň baryn ýogyn. Özüm baryp gördüm ýanyna biçäräň. Akly ýerindedi, on ýyldan soňam. Beden berbat bolan iňňeden ýaňa gözde umytsyzlyk buz bolup doňan. Salamdan soň soraýmymy ýagdaýyn? Göreňokmy? Görýän. Görşüň ýaly-da. Ýerinde bir akly huşy, gepsizi. Her otly sözlemi gurşun ýalydy. Alyp çykýan ýokmy seni bu ýerden? Alyp çyk-da. Ýylgyrdy ol ýeserje. Wah özüm düýn geldim şuň ýaly ýerden. Ýüp ýoklugam gowy zat elýeterde. Bolýala degişýän. Ýygnajak bolsa gyrgyn degen däldir ýakyn rabada. Robert janam on sekizini dolanok. Nätsin. Entek onuň özem çagada. Ogul kämil çykdy, degmedi haýry. Daýydan daýzadan bolmady peýda. Urlup, çabalanyp jan berdi owlak. Bir demde süllerdi sonarly meýdan. Millet alsa, daş atarmyş şahyra. Millet şahyryny oýnajak bormuş. Bir arka çykan bormuşyn oňa, bir özgünini goýmajak bormuş. Bir ony hödürlärmiş ýokary, başga bir aýagyndan çekermiş, Başy iginen, egne düşen belalar labyr bolup bir ýürege çökermiş. Şeýdibem şahyryň ýitirýär millet, şeýdibem ol galyberýär kerimsiz. Onsoň muňa içini tutup aglaýa. O birem şumjarýa çyna berimsiz. Gaýy ýeriň açyk ýatan agzyna gyýa garap baý bir sözler aýdylýa. Hälkem bir gepleýä hamana gabra merhumdan öň giräýjekdir öýdülýä. Gapyhol şagal bes et ýalan agyňy çyndan aglan gepläp bilmez bu porsat. Häzirem-ä malar sanap gidersiň el eňegi ýetirmäge otursak. Geldiňmi özüňe ýer bellemäge ildeňinde dyzyň epmejek bolsaň. Öwlüýadan başga ýer tapmadyňmy? Hawa ýoldaşlar diýip geplejek bolsaň, iň ilki gaýdarsyň, bararsyň öýüňe, ýüzüň sallap dostuň ýitiren ýaly. Soň oýlarsyň, indi gezek kimiňki? Belent howalasyny ýatyrar ýaly, elli ýyllap ýygan ähli eseri Bapbaň bir şygryna degmeýän nadan. Bu gün ony işden kowan bolup ýör, olam gidýän nätjek beýikler sada. Soňra kowýa gylaw alan hojaýyn. Wezipeden Ahmet Gurgannepesi Gowy şahyrlardan dynsa näçe tiz, şonça-da çalt gök diýlejek depesi. Faşistden sag-aman sypan wehimi, näçe ýyl çydady garyp mydara, naýbaşy şahyry Nobatgulyny, ykbal zyňýa edaradan edara. Ykbalmyka şahyrlary silteýän ýa başga bir gözgyzyl güýçmükä? Heý bulary size goşup bolmazmy? Ýa entek irmikä, eýýäm giçmikä? Wah size goşulsa ýa sygsa dünýä, onda şahyr diýiljekmi bulara? Kime keýp çekere berlen bu ömür, Kime berlen ýanyp-ýanyp ölere. Namys bir gyt haryt ýetenok hemmä, Kimiň paýy agy, kimiňki gülki. Erkin şir jeňňelde parahat ýatyr, Ot gorsap har sürýä kapasda tilki. Kimiň başynda täç, kimkinde gowga. Kimiň gözi ganly kimiň ýüregi Kim gyraksuz pallap otyr gaýykda Kim gaýyksyz elinde-de küregi Magtym muny oran bolsa oragan Kemine döçeklän bolsa hoşatan Siz näme işleýäňiz söz meýdanynda Kär edinip şahyrçylyk pişesin. Beýlesinde ýatan garnyny sypap, sowal berýär para hormy, süýt hormy? Söz meýdany alyň, ala meýdany. Olam sürlüp ýene ekilýän borly. Onsoňam şahyrlyk pişe däl, ykbal. Mesden aşa zaman goşgy ýazýan ýok. Dokmada düzüwmi, balguny barmy? Geç deňinden ondan şahyr bolanok. Oktýabryň, partiýanyň, zähmetiň waspyny etmäge gerek däl zehin. Deýýusa zor bilen berlen gyz ýaly. Urnup hem tolanyp ýatyr gaz emin. Bir çetenden türkmeniň bol topragyn gamyş ýylgyn hem şor gelýärkä basyp. Ýaş geliniň garrap giden göwsünden emin zäherin yzyna gusup. Dünýeden bihabar bigünä körpe gara gözün ýumup gidip ýatyrka. Kylan borçnamany hasam artdyryp. Brigadirler çotuny kakyp otyrka, Maý hakda bal tagta ýazarmyň, şahyr? Jara dök äkilt-de beýle pohuňy. Manysyz, dänesiz tek setirlere mätäç gezen däldir türkmen tohumy. Millet azsa dil ýetirmiş şahyra. Mert şahyrlar çyn sabaga gelenok. Bolgusyz şahyra çyn sadap bolýa. Hakdan içen çyn şahyrlar ölenok. Eger burdan ýyldyz synsa bimahal. Ýa bedew biderse uly aýlawda. Uçup barýan durna gaýtsa başaşak. Aýdym saz kesilse uly toýlarda, Sallançakdan çaga gaçsa ukuda, Türkmen el göterse tabak daşyna, Ýaş zamandyr bir şahyryň gözünden.